Mikiel Anton Vassalli jibqa' mfakkar talli fassal alfabett, grammatika u dizzjunarju bil-Malti li servew ta' bażi għall-kitba u r-riċerka ta' lsienna. Iżda Vassalli kien ukoll traduttur. Fir-rokna li jmiss, se nlaqgħukom ma' Ivan Said sabiex niddiskutu t-traduzzjonijiet ta' Vassalli.
Jiena nqis li fil-ħajja ta' Vassalli, anqas jien hekk norganizza, hemm tliet perjodi. Hemm l-ewwel perjodu dak li kien Malta u Ruma u jispiċċa bl-eżilju tiegħu, hemm it-tieni perjodu tiegħu meta kien eżiljat u t-tielet perjodu meta ġie lura mill-eżilju. Vassalli traduttur, dak li tana traduzzjonijiet għal Malti, u jappartjeni propju għal wara li ġie mill-eżilju. Bħala traduzzjonijiet għal Malti fiċ-ċertezza nafu li hemm tnejn. Hija e, e, e, l-istorja tas-Sultan Ċilu u l-erba' Evanġelji u l-Atti tal-Appostli. Fl-ewwel però, però mill-ewwel perjodu tiegħu ta' ħajtu, ġifieri meta kien għadu żagħżugħ u kien qed jgħallem Ruma, tana t-traduzzjoni ta', ta kitbiet kufiċi għal-Latin, però dawk mhux għall-Malti, għal-Latin. Għaldaqstant, Vassalli traduttur għall-Malti e, huwa e, fit-tielet perjodu. Mela, jien semmejt dawk it-tnejn, dawk it-tnejn li nafu b'ċertezza, però nafu li għaml li tana oħrajn. Sissa għadna ma identifikajnihomx. u ma nafux b'ċertezza li mhuma, però skont il-bijografu tiegħu Cremona u oħrajn nafu li ta ħafna ħafna xogħol ieħor. Vassalli ġie mill-eżilju kien fqir, ovvjament beda jfittex kif ħajaqla x'jiekol, però il-fortuna tiegħu ġabitu laqqatu ma' John Hogan Frere, li kien diplomatiku Ingliż kien iħobb ħafna l-lingwi u laqgħu mal-Protestanti. Il-Protestanti kellhom bżonn eh, traduttur biex jaqelbu il-Bibbja għal Malti. U fil-fatt dik kienet l-ewwel biċċa xogħol ta' ta' vassalli. Prinċipalment u kellu jaqleb il-testi pubbliċi għal Malti għal protestanti. Però l-protestanti nafu li toqtom ħafna xogħli oħrajn, mhux dejjem għadna ma identifikajniex kollox, però eh, hu kien qed jaħdem bħala traduttur tal-Protestanti f'Malta, partikolarment tal-Church Missionary Society f'Malta. L-istorja tas-Sultan Ċilu eh, hija adattament Għal ħafna żmien u ħafna studjużi ta' Vassalli jikkunsidrawha bħala traduzzjoni, però meta nagħmlu analiżi tagħha naraw li hija adattament. Fil-fatt dan Vassalli ħa l-ewwel kapitlu tar-raba' ktieb ta' Rolin u diġà silet l-ewwel kapitlu, però anki minn dan l-ewwel kapitlu ma taniex kollox. Din hija l-istorja tas-Sultan Ċiru, dak li ħeles il-Lhud mill-Babilonja. u li kien ukoll is-Sultan tal-Persja. Fiha naraw narrativa sabiħa ħafna, imfaħra ħafna anki mill-biografi ta' Vassalli u naraw ukoll l-ewwel spinta lejn in-narrativa bil-Malti. Il-traduzzjoni tal-erba' Vanġeli u l-Atti tal-Appostli li tagħna li tagħna Vassalli huma fundamentali. Dan huwa l-kliem ta' eh, Monsignor Kamsand li tan ħafna studji fuq Vassalli. Ħafna tradutturi li ġew waraħ tal-Bibja baqgħu jirreferu għalih. Il-Biblista modern Paul Xiberras, eh, Dr. Paul Xiberras, jemmen li per eżempju Sajdon użaħ bħala il-modell tiegħu. Huwa fundamentali, tana biċċa xogħol tajba, hemmhekk tana verament traduzzjoni, mhux adattament. Qlibha mill-Vulgata, mil-Latin, il-Vulgata hija l-verżjoni uffiċjali tal-Knisja, u tana biċċa xogħol tajba ħafna ħafna ħafna.